Essalamualeýkum mähriban ildeşler. Ine görşümiz ýaly täze iki müň ýigrimi birinji ýylymyzam ýetip geldi. Pursatdan peýdalanyp men bütin türkmen halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy ýetip gelen täze ýylyň bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý täze ýyl türkmen halkyna, Bereketli ýyllaryň, döwletli ýyllaryň, saglykly ýyllaryň biri bolsun! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Men Lebap zeraýat ýörite sungat mekdebiniň talyby Güljemal Taýlyýewa. Ynha ählimiziň bilişimiz ýaly, küllen külli türkmen halkymyzda iň bir şatlykly, şowhunly, owadan baýramlarymyzyň biri bolan Täze ýyl baýramçylygy hem uly şatlyk, şowhun bilen ýetip gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp, men eziz mugallymlarymyzy, mähriban kursdaşlarymyzy, Şu baýramçylyk bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Goý, ýetip gelýän täze iki müň ýigrimi birinji ýylymyz her bir türkmen halkyna düşümli, rysgally, bereketli ýyllaryň biri bolsun! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Salamalik hormatly ildeşler! Men hem şu pursatdan peýdalanyp, bütin türkmen halkymyzy hem-de mähriban hem gahryman Arkadagymyzy ýetip gelen iki müň ýigrimi birinji täze ýylymyz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Goý, türkmen halkymyza ähli Ildeşlerimiz üçin, ähli watandaşlarymyz üçin Täze ýylymyz iň bir toýly ýyllaryň, düşümli ýyllaryň, saglykly ýyllaryň biri bolsun! Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun! Mydama tutýan tutumly işleri rowaç alsyn, toýlarymyz toýlar ulaşsyn! Millewax welaýat ýörite sungat mekdebiniň dördünji ýyl talyby Magtymyrat Mämedow ine şu gün ýurdumyzyň ähli künjeginde Täze ýyl baýramy giňden uly şatlyk-şowhunly dabaraly aýdym-sazy bellent dur. Biz biz üçin, biziň maşgalamyz üçin, biziň ýurdumyz üçin iki müň ýigrimi nji ýyl yrsgally, bereketli, düşümli, toýly ýyllaryň biri boldy. Edil şeýle hem iki müň ýigrimi birinji ýyl hem maşgalamyz üçin, külli türkmen halkymyz üçin, bütin dünýä, ýer ýüzi üçin bereketli, yrsgally, arzuwyňa artygylyn ýetirýän ýyllaryň biri bolsun! Şu pursatdan peýdalanyp, Täze ýyl baýramy bilen ähli jaňyzy tüýs ýürekden gyzgyn mähirli gutlaýaryn. Baýramyňyz gutly bolsun! Men Seýitnazar Seýdi adyndaky sazly-drama teatrynyň aýdymçysy Pöwrize Gulamowa. Mähriban adamlar, Täze ýyl baýramçylygyňyz gutly mübärek bolsun! Iki müň ýigrimi birinji ýyl her bir maşgala ojagyna toýlar getirsin, saglyk getirsin, agzybirlik getirsin! Şu pursatdan peýdalanyp, bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren hormatly Arkadagymyzy, Türkmen halkymyzy Täze ýyl baýramçylygy bilen çyn kalbymdan gutlaýan. Täze ýylyňyz gutly mübärek bolsun! Hormatly adamlar, mähriban illeşler, şu ajaýyp pursatda siziň ähliňizi biziň ählimiziň söýüp garaşýan baýramçylyklarymyzyň biri bolan Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Şu Täze ýyl, geljekki ýyl siziň ähliňize düşümli, yrsgal, bereketli ýyllaryň biri bolsun, Täze ýylda täze ösüşler, täze üstünlikler, Siziň her biriňize ýar bolsun, asly halal ojaklaryňyzda elmydama yrsgal, bereket, döwlet bolsun. Çagajyklaryňam şadyýan gülküleri elmydama ýaňlanyp dursun. Siziň ähliňizi ýetip gelýän Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Täze ýylyňyz gutly bolsun! Men Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi atlaky döwlet saz drama teatrynyň aýdymçysy Gözel Joraýewa. Pursatdan peýdalanyp, tutuş türkmen halkymyzy, Mähriban Arkadagymyzy ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy bilen çyn ýürekden gutlaýaryn. Allajan Täze ýyl her bir maşgalaň ojagyna üstünlik getirsin, baýlyk getirsin, saglyk getirsin. Allajan iň bir düşümli ýyllaryň biri bolsun. Hemmäňizi çyn ýürekden gutlaýaryn. Ýene-de bir gezek gutly bolsun. Essalamu aleýkum hormatly adamlar! Men Türkmenabat medeniýet merkeziniň aýdymçysy Baýram Ýazmämmedow. Ähliňizi ýetip gelen ajaýyp Täze ýyl baýramçylygy bilen gutlaýan. Gutlamak bilen maşgalaňyzda agzybirlik, jan saglyk, işleriňizde üstünlik arzuw edýän. Nesip bolsa gelejek iki müň ýigrimi birinji ýylymyzda täze aýdymlarymyz, täze kliplerimiz bilen sizi begendireris diýip umyt edýäs. Goý ähliňiziň janyňyz sag bolsun, Täze ýylyňyz gutly bolsun! Ine bizem medeniýet we sungat işgärleriniň adyndan ilki bile tüýs ýüregimizden bize şeýle giň mümkinçilikleri döredip beren hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli işler elmydama rowaç alsyn, täze ýylyňyz gutly bolsun, Täze ýylda täze bagyt, täze ösüş, täze döwür size elmydama hemra bolsun! Men Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň aýdymçysy Arslan Jumaýew. Ine görşümiz ýaly, iki müň ýigriminji ýyl Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda ähli türkmen halky üçin gowy ýyllaryň biri boldy. Täze-täze aýdymlary döretdik, täze aýdymlary halkymyza ýetirdik. Ine, nesip bolsa, täze iki müň ýigrimi iki müň ýigrimi birinji ýylda parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda-da şuň ýaly özümiziň täze aýdymlarymyz bilen halkymyzy begendireris, guwandyrarys diýip, sizi ynandyrasym gelýär. Ähliňize ýetip gelýän iki müň ýigrimi birinji ýyl, Täze ýyl gutly, mübärek bolsun! Pursatdan peýdalanyp, mähriban Arkadagymyzy hem çyn ýüregimden gutlaýaryn.